wɔgye din wɔ Ahama ayaresa mu de tii nwanwasoɔ bi abɛdwa so a wɔato ne din Habibi Herbal Tea. Ɛsiane sɛ Kɔfareban Dɔkta Amankwaa Abdullahi a ɔda Habibi Herbal Clinic ano kuta UK ne Ghana abɔdin krataa a ɔde di ne dwuma nti, wɔahyehyɛm awurawuram akɔfa ahaban soronko firi UK mmam abɛdua no ɔman mu a wɔde saa ahaban yi na ayɛ Habibi Herbal Tea. Wonom saa tea yi toa so nnanson a, ɛbusti wo immune system no 75 percent. Afei, adeɛ bi a ɛwɔ wo nipadua no mu a nipadua no mpɛ, deɛ buroni frɛ no toxic, Tea no bɛyi ne nyinaa afi hɔ ama wo nipadua no ayɛ firii. Wonom Habibi Herbal Tea a ɛbɛko atia yadeɛ nketenkete biara a ɛwɔ wo nipadua no mu anaasɛ ɛpɛ sɛ ɛba wo nipadua no mu. Ɛno ara ne sɛ wobɛyi baako ato cup mu na woahwie nsuohyeɛ agu ho. Wobɛtumi anom no saa, wopɛ so a wode sugar ne milk bɛka ho. Wo ne w'abusua momfa Habibi Herbal Tea nyɛ mo tea mba nom no anɔpa biara na yadeɛ a ɛde yadeɛ deɛ, ɛbi nha mo da. Wobɛnya bi wɔ drug store anaa provision store biara mu. Anaasɛ wopɛ Habibi Herbal Tea dodoɔ no to a, Accra, Habibi Herbal Clinic, Yɛwɔ Dɔkɔ, yɛne Anointed Electricals na ɛdi nhwɛanim. Wobɛtumi nso afrɛ 0243 03 9937. Habibi Herbal Tea, never ever give up.
Nimdeɛ ne apɔmuden a Nyankopɔn adaroma de adom Habibi Herbal Clinic a sesei yɛabue yɛn new hospital no wɔ Fɛtɛ Kakraba, Kumasi no Te sɛ ɔyɛ tii ahodoɔ a Nyankopɔn ada hɔ ma yɛsua ne nkehyɛde aba, te sɛ tii ahodoɔ a ɛwɔ ha nyinaa no biara nni hɔ a wonom a w'apɔmuden bɛtumi atɔ sini da. Na ɛno nti na Habibi Herbal Clinic yɛse Know your blood group and know your diet. Habibi Herbal team never ever give up. Sɛ woba Fɛkyɛ Kakraba yɛ main hospital no a na wobɛhu sɛ ampa sɛ Nyankopɔn akyɛ yɛ adeɛ. Na yɛkɔsua nneɛma no nso wɔ UK a, yɛansua angu. Yɛsua aseɛ a ɛde bɛboa ewiase afanaa nyinaa. Ɛno nti. Bɔ mmɔden na mmerɛ biara no tie yɛn wɔ Adom TV anɔpa five thirty ɛne anwummerɛ ten o'clock na ɛbra fɛtɛ kakraba in main hospital no na ɛbɛ bra bɛnya w'apɔmuden na bɛnya nimudeɛ ɛfa ka ho ɛyɛ Habibi Herbal Clinic nti know your blood group and know your diet Habibi Herbal Tea never ever give up. Yɛsrɛ Onyankopɔn asomdwoeɛ mma ahwɛfoɔ nyinaa a Nyame adom a nnawɔtwe biara no Wɔhwɛ program Onyame Ayɛ Adom a Habibi Herbal Clinic yɛde ba Adom TV da biara no. Ɛyɛ Kwasiada anɔpa five thirty ne anad anwummere ten o'clock no. Na adeɛ baako a yɛdi kan de aseda kɛseɛ ama mpanimfoɔ a ɛwɔ Ghana nyinaa no because mehu no sɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ mpanimfoɔ bebree ɛhwɛ yɛ ahemfo, politicians, even Ɛɛ, nnipa biara koraa ne nka me m'ani nna asɛm te sɛ wɔn hwɛ, wɔn nyinaa no hwɛ ebi bɔ yaba so kama. Na ɛyɛ adeɛ a madi kan aka sɛ Nyankopɔn na ɛde adom no adom me sɛ memmoa sɛ ɛbɛyɛ a nnipa, yareɛ ankasa bɛfiri yɛ so. Sɛ adesua a na meyɛ m'adom a mekɔsuaeɛ wɔ UK no nyɛ adeɛ a mede reba a sɛ sɛdeɛ ebi a yɛrebɛpɛ yɛn ho adi. Nanso ɛsiane sɛ Nyame nhyira a wɔn mpanimfoɔ no ka kyerɛ yɛn nti na Nyankopɔn ayɛ adom ara ma ɛnnɛ yɛgyina saa fɛtɛ fɛtɛ kakraba clinic a Nyame ayɛ adom a yɛasi a sesei yɛwɔ mu a yɛreyɛ adwuma. Yɛnya luncheon official nto nsa mfrɛ mpanimfoɔ ma wɔn mmaeɛ mmɛbɔ mpaeɛ mmaeɛ deɛ nanso no Yɛn nananom adaworoma yɛ hwedeɛ mu Grantoa hene n'adaworoma, Mpata hene, hwedeɛ mu Mpata hene adaworoma. Waba abɛbɔ mpaeɛ ama yɛn de yɛatena mu a yɛyɛ adwuma kɔpem berɛ bi a yɛbɛyɛ Lantern Official na yɛato nsa afrɛ mpanimfoɔ. Nti Nyame nhyira Nana na ɔnhyira hwedeɛ mu ahemfo nyinaa ɛma yɛn. Mmerɛ pa mu no yɛbɛto nsa afrɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ no nyinaa na yɛaba na yɛabɛ Lantern kama ma amanfoɔ ahu adeɛ a Nyame de adom yɛn ne Nyame nhyira ahodoɔ a wɔka kyerɛ yɛn no deɛ Nyame de aduro Efisɛ nneɛma bi wɔ hɔnom a nyɛ sɛ nka ɛsɛ sɛ nnipa yɛ komm, especially yare a ɛba ma no kɔba sɛ mpanimfoɔ mpanimfoɔ a yɛn ani da wɔn so a na yɛnim sɛ nka yɛrenyini no wɔn hɔ na yɛbɛsua nneɛma afiri mu. Wobɛteɛ na saa panin no anya stroke na ɔda hɔ a ɛyɛ awerɛhosɛm a ɛyɛ den, ɛyɛ ya. diabetes ahodoɔ, pressure, na ɛno no nti Nyame yɛ adom a yɛde saa nkyerɛkyerɛ wei baeɛ no ate so ama nnipa bebree ama te sɛ yɛhu no sɛ ɛyɛ nhyira kɛseɛ paa na Nyame nso de adom yɛn. Nti yɛsrɛ sɛ program yi a mɛyɛ no nnɛ no ɛɛ menim sɛ nnipa bi bɛdi m'atɛm, bɛkasa atia me, Nanso ehia sɛ yɛyɛ efisɛ maka sɛ Nyame adom a ɔde adom me ne sɛ memmɔ saa dawuro no ma wiase afanan nyinaa na adesua a mesuae no mma memfa nsie na nnipa nya ahotɔ. Enti adeɛ biara a yɛbɛyɛ research a na yɛbɛhunu sɛ saa adeɛ wei ma nnipa apɔmuden tɔ sini no ɛnyɛ adeɛ a yɛde bɛsie because sɛ ɛyɛ sika nko ara deɛ a Nyankopɔn adom kɛ ebia deɛ yɛbɛdie deɛ yɛbɛnya. Nanso no, esiane sɛ Nyankopɔn kyɛ wo adeɛ, w'aka no Koran mu sɛ, sɛ wɔkyɛ wo adeɛ na ade yɛ sika paa a, sika no bɛyɛ gya ama wo awe daa nkwa ama atɛmmu da no asase nso wobɛwe ansa na woayɛ dɛn? atɛmmu da nso asan aduru. Ɛno nti no, ɛnhia sɛ yɛde yɛn ani to sika so na mmom no yɛde nsɛm a ɛbɛkoma nnipa kɔm ne asi pi no sie. Deɛ ne program no deɛ ne die ɛma mpaninfoɔ a ɛwɔ wiase afanaa nyina ɛnyɛ Ghana nko because program yi a yɛyɛ no ɛyɛ wiase nyina na ɛhwɛ ɛnyɛ Ghana nko ara na yɛhwɛ nti ɛnɛ program no yɛ adeɛ bi a yɛsrɛ sɛ obi biara a wahwɛ wohwɛ no ma obi nso ɛnhwɛ bi frɛ obi na ɔnhwɛ bi na ɛkɔ YouTube nso abɛnya na wode ahunu sɛdeɛ ɛsiteɛ wa download bi na wahunu how a nsɛm wei ɛsiteɛ mu duro ɛsiteɛ Adeɛ baako a research ama yɛahunu ada adi pefee ne sɛ nneɛma biara a mmorɔfo bɛyɛ bia ka deɛ Nyame bɔɔ yɛ ho no. Wɔn markete no dodo, wɔn markete no more ma yɛdi no more ma later no sɛ nsunsuansoɔ bɔne a ɛreba yɛ soɔ no wɔn nka nkyerɛ yɛn na wɔn san de yɛ nnuro brɛ yɛn, ɛyɛ nnuro brɛ yɛ ka ho. Na nnuro no nso koro a wɔde brɛ yɛn no dodoɔ no ara nso yɛ deɛ yɛde yɛ research. Adɛn nti na ɛsɛ sɛ ɛtena yɛtena wiase na yɛne ara yɛn nnipa a Nyame abɔ yɛn abɛgu asase yi so yɛkyekye yɛn ho we saa ma no yɛ yie? Na titiriw abibifoɔ koraa deɛ yɛn mmɔbɔ ara ma no kɔba sɛ sane bosea a yɛgyina mmorɔfo hɔ nti no ɛde problem kɛseɛ Baa na ɛba ma yɛn nnɛ yi apɔmuden panin mu a w'ani da no so sɛ saa panin wei wode no ayɛ wo mentor a, saa panin no na nka woresua no na wo nso daakye woaduru baabi no wobɛte ase panin no anya stroke. Nsɔre mu, nsɔre mpanimfoɔ, ɔman mpanimfoɔ, doctors a yɛn ani da wɔn so, obi wɔ hɔ a nka ɔwɔ hospital kɛseɛ a obiara yare a ɔkɔ hɔ wobɛte ase wanya stroke. Adɛn na ɛsɛ sɛ ɛba saa? Nanso esiane nneɛma bi a mmorɔfo amakɛte no ama yɛn na yennim nti na ɛrekreti saa problem no ma yɛn. Nti ɛnnɛ program wei no madi kan aka sɛ mesrɛ, menim sɛ amanfoɔ bɛkasa tia me adi m'atɛm nanso Nyankopɔn se menka na wo a bɛkasa tia me biara nso no ɛyɛ wo ankasa wo ne Onyame ntam asɛm na mmom yɛ ka a meka ama wo nyin no a efi ayɛ wɔ no woahunu sɛ ɛyɛ ampa sɛ wei na ɛyɛɛ me. Ɛnɛ adeɛ wei a madi no dodo na ama me saa problem wei because yɛde blood group baeɛ no Nyame adom amanfoɔ asɔ mu paa. Madam, nneɛma a masua ara ne sɛ, sɛ yɛse yɛreyɛ a Nyankopɔn ayɛ yɛn adom a, mfeɛ du koraa no na yɛnwiae na yɛde gu so yɛ. Nti ɛhia sɛ amanfoɔ bɛtie no yie paa. Ɛnnɛ program no yɛ ɛwoɔ, ɛwoɔ, ɛwoɔ. Ɔhaw, side effects, yareɛ a ɛwoɔ de brɛ yɛn. Because of mmorɔfo adeɛ aa yɛ yɛ ɛwoɔ no bi because of yɛtumi ma wo wa ba fie bɛyɛ woɔ ma yɛ nti ya markɛte no aa ma nipa yɛdi woɔ no aa bra yɛnnim nsunsuansoɔ ɛwoɔ de ba ɛno nti ɛnɛ program no deɛ maka sɛ ano ɔden. Anoɔden nti yɛbɛsrɛ amanfoɔ sɛ ɔmo nya aboterɛ na ɔmo ntie, yɛbɛyi no one one, one one, one one na wo nii no ara wahunu, nyɛ sɛ ebia Doctor Amankwaa Abdullahi kaeɛ nti na me no ho. Mesrɛ wo, madi kan aka sɛ masua nna mu yareɛ nko ara no, nna mu yareɛ, sexual transmitted infection, two thousand two hundred and fifty a sɛ me nko ara na meka ho asɛm a nka ɛnyɛ ketewa, nnipa a ɛbɛba abɛgu me kreneke no ɛnyɛ ketewa. Nnuane a nnipa mpɛ, mogya mpɛ ne nyamesuaa a ɛnyɛ ketewa, nhaban nkwa 501 a madua mu dodoɔ nti yɛsrɛ sɛ ɛnnɛ no program no ɛhia papapapapa nti yɛregye yɛn nkratoɔ nne aba. Priscilla, adɛn?
Sɛ me maame yareɛ no ara o. Sisi a yɛabɛma agu, yɛatɔ nnuro no ataataa, wɔahye. Ei! Nnuro bebree wei nyinaa akyi no ho ntɔ no. Nti mo pa kyerɛ sɛ mo nti Habibi Herbal Clinic nka. Habibi Herbal Clinic. Dɔkta Amankwaa Abdullahi a ɔda Habibi Herbal Clinic ano ayɛ nhwehwɛmu ahunu sɛ nnipa biara ɛsɛ sɛ ohu mogya kuo a ɔwom, deɛ broni frɛ no blood group, a sɛ woahu aduane a ɛsɛ sɛ wodi. Ɛnyɛ saa a, wo yare a bɛnom nnuro ahodoɔ nso wo ho ntɔ wo. Dɔkta Amankwaa Abdullah si to anamon nɛ bra ne wo nkyerɛ wo blood group sɛ wo yɛ A, B anaa O plus na wo san kyerɛ wo aduane a ɛsɛ fata ma wo. Ɛba saa a, ɛbɛbɔ wo ho ban afiri yadeɛ koankoa bi te sɛ diabetes, stroke, cancer, prostate enlargement ɛne nea ɛkeka ho. Na afei ama akwaa no a ɛwɔ wo nipadua no mu, mekyerɛ wo immune system no anya ahoɔden na ako atia yadeɛ nketenkete biara a ɛbɛba wo nipadua no mu. Habibi Herbal Clinic de nhahamma 501 na ɛdi wɔn dwuma. Ne saa nti,

Afei, asukuufoɔ anaa ankorankora biara a wɔpɛ sɛ wɔsua sɛdeɛ yɛde herbal sa yadeɛ biara, woba hɔ a yɛbɛkyerɛ wo. Abibi Herbal Clinic, Know your blood group and know your diet.
Meda ahwɛfoɔ ase. Nyame nhyira ahwɛfoɔ nyinaa, titiriw wiase mpanimfoɔ a moanya anigyeɛ wɔ program a Habibi Herbal Hospital yɛɛyɛ no ho. Na yare a ɛyɛ saa no deɛ ɛgu screen no ase nti onii no wohwɛ TV no a na woanim akenkan a na wahwe. Mɛnka sɛ yɛ mmobɔ yareɛ bi nti wo yare na wo mma, daabi, mesrɛ mo montie no yie paa. Na mmom ɛsiane sɛ mepɛ sɛ nnipa apɔmuden si pi nti na mede saa program wei nom no ba. Na yɛhwɛ mmerɛ no nti yɛbɛbɔ no tɔfa kakra deɛ but yɛbɛsan atoa so akyire yi. Yɛwɔ short term effect ɛna yɛwɔ long term effect. Yɛnhwɛ no yie paa. Sɛ wodi ɛwoɔ more than one table spoon a day, montie no yie paa, more than atere atere na yɛde nom koko no, ɛboro baako da ho ɛtoa so a na ɛkyɛ a Nneɛma bi a edi kan abɔ wo kɔkɔ. One ne sɛ wo yafunu no bɛtae abom anaa aburu so. Montie me yie paa. Deɛ ɛtɔ so biam, wo yam ɛrekɔ nkurukurukuru no, ɛtumi ma wonya diarrhea, ɛyɛ ayamtuo. Na saa ayamtuo no yɛ ayamtuo a ɛnyɛ ayamtuo no a wokɔ a ɛhwie bebree, ɛbɛyɛ te sɛ deɛ ahorɔ. Ɛwɔ mu no, afei ɛsan ma wɔn sono nketewa no a ɛsɛ sɛ digestive aduane ma wɔn no, ɛha no. Nti tam biara no wodidi a digestive system no nwɔke correct because ɛɛya sɛ nnipa bi wɔ Ghana ha a wohwɛ wɔn yareɛ na ɛwoɔ ɛdɛ nti because ɛwoɔ no wo wodi one table spoon no hwɛ hunu sɛ nneɛma a yɛapakagyi a wodie no dodoɔ no ara nso wɔn de woɔ ɛwɔ mu. Ntsi y'abakɛgye biribi a wodzi a ewuo wɔ mu na wo mba san kodii one table spoon na abor no, hun sɛ da kor wɔannhwe a na wokodi wɔ bɛyɛ ten ten table spoon a day because nnuane a y'abakɛgye na ndɛ y'edzi no dodoɔ no nyinaa no ɛwoɔ wɔ mu, dodoɔ no ara ɛwoɔ wɔ mu, kakraa bi na ewuo nim. Enti hu sɛ ɛwoɔ no, nnuane a woredi no ankasa no, ɛwoɔ kakra wɔ mu, enti ɛresa wo yareɛ bi, na mmom woresan akɔdi dodoɔ aka ho no, ɛbɛma problem. Enti ɛwoɔ yɛ adeɛ a yɛnhyɛ saa nneɛma wei nso. Afei, long term effect, sɛ ɛbɛyɛ a sɛ wobɛhunu sɛ ade no afei deɛ sɛ madi akyɛ nti no ɛreha me kɛse pa ara no, ɛne sɛ a wo yafunu no, acid bɛba wo yam more. Afei wobɛhu sɛ wo mini mu no, oesophagus no, na ɛno nso ɛwɔ mu a ɛyɛ wo ya na nneɛma bi ɛrebɛbeba wo mini mu na Ghana deɛ bɛka kyerɛ wo sɛ nsonsono na ɛreha wo nti na woyere wo ho na worenom nsonsonnuro na ɛyɛ ɛwoɔ no a woayere wo ho a woredie no na ɛrema wo problem. Adeɛ baako a ɛreya wɔ mu ne sɛ nkwadaa, nkwadaa, akwadaa a wɔnnii afe. Research kyerɛ sɛ akwadaa biara a wɔnni afe a wobɛma no ɛwoɔ no, yɛntie no yie paa, wɔn nsono ntumi ndigeste ɛwoɔ no. Nti deɛ ɛba ara ne sɛ akwadaa no nya problem akɔba sɛ, ɛba akɔba sɛ ɔnya constipation. Deɛ ɛtɔ so biom nso ne sɛ saa akwadaa no, woanhwɛ no yie a ɔbɛwu. Na mpo sɛ dɔkta a ɔyɛ adeɛ hunu sɛ yɛwoɔ na ayɛ no saa koraa na wɔhwɛ no a, akwadaa no ntumi nsi ne dada mu sɛdeɛ Nyame bɔɔ no no bio. Nti wɔn a yɛse yɛwowo ba a awoɔ ka n'ano. Madi kan aka sɛ mmorɔfo yɛ nnipa bi a adeɛ biara a wɔn ayɛ bi aka Nyame deɛ ho no, wɔn makɛte no dodo sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛdi na wɔn anya sika anaa wɔn ayɛ research. Enti, yɛnhyɛ no nso, adeɛ biara a buroni makɛte no, na wahwɛ no yie. Na mmom, adeɛ baako a ɛya ne sɛ, mmorɔfo no baa nom de abɛhyɛ yɛn yɛ abibifoɔ no, yɛn nsa te yɛn adwene yɛ yɛn sɛ yɛ abibif, mmorɔ, abibifoɔ na yɛn makɛteɛ, nso na ɛyɛ mmorɔfo, because mmorɔfo na ɛcreate yɛn, abibifoɔ ɛte hɔ ne yɛnnim sɛ yɛyɛ ɛwowa, ɛma wɔyɛ ɛwoɔ ma yɛn. Nti, ɛwoɔ yɛde yɛ aduro, ɛnyɛ aduane. Yɛnhyɛ no nso. Na yɛwɔ side effect ahodoɔ twelve bi a yɛbɛbobɔ dini Na sɛ wonni no a, ebi ayɛ wɔn no, wɔahu sɛ, sɛ ɛyɛ ampa sɛ ɛwoɔ na madi no dodo na ama me problem. Yɛde ɛwoɔ yɛ aduro. Yɛnni ɛwoɔ more than one table spoon a day. Monhyɛ no nso. Na yɛntie no yie pa ara. Na adeɛ baako bio mu ne sɛ, madi kan aka sɛ akwadaa a ɔnnii one year deɛ, Yɛsrɛ mo mfa ɛwoɔ mma no sɛdeɛ yɛwo akwadaa yɛsɛ yɛde woɔ ka no because abibifoɔ yɛwu a yɛnka ne koraa bi ɛwuiɛ nti yɛnhyɛ no nso because yɛ research no yɛnyɛ adeɛ deɛ ɛtɔ so bio ne sɛ madi kan aka sɛ ɛɛ DNA no ɛyɛ adeɛ bi a ɛno no deɛ ɛbɔ ho nneɛma a ɛbɛma wɔnya stroke ne cancer no ho no ɛbɔ ho ban na mmom no ɛma mu immune system nso ɛkɔ fam Enti monhyɛ no nsow. Blood groups no, AB nko ara na ɛtumi di ɛwoɔ dodo. AB, montie me yie, blood group A, B, O nni ɛwoɔ more than one tablespoon a day. Mesrɛ mo, meka, na yareɛ no a mekeka no nso, wonni a wodeɛ wogye akyinyeɛ no, yere ho di na ɛhwɛ sɛ mmaa wo so a, ka sɛ meboa na yɛnhunu sɛdeɛ ɛsi te. Deɛ ɛtɔ so tere, mese merebobɔ no tɔfa, ɛma wo yafunu bobom. Sɛ wodi woɔ dodoɔ a, wo yafunu bobom ma wonya ayamtuo, diarrhea. Yɛnhyɛ no nsow. Afei deɛ ɛtɔ so biom, four, ɛsɛe wo nsono nketewa ne diageste nneɛma ma wɔ no. Five, wobi a wɔyɛ allergic wɔ. ɛwoɔ ho no, sɛ wɔdi woɔ a, wɔnya asthma. Adeɛ baako a ɛya pa ara ne sɛ, amanfoɔ frɛ me sɛ, Habibi, yɛwɔ woɔ, wontɔ? Me nso mesrɛ mo, memfa woɔ nyɛ aduro. Adeɛ baako a ɛya pa ara ne sɛ yɛde ɛwoɔ yɛ asthma aduro wɔ Ghana ha. Berɛ a obi a ɛwoɔ nyɛ ma no anaa wadi woɔ dodoɔ no, sɛ woma wɔdi wo ara kɔduru baabi a, saa ma no asthma. Nti yɛnhyɛ saa nneɛma no nsow na yɛnhwɛ yie. Afei ɛbɛduru baabi no, ɔte ntasu a ɛnyɛ yie na ne mene yɛ no ya, yɛ sɛ ntasu ahonana. Deɛ ɛtɔ so biom nso a ɛka ho ne sɛ, ɛduru baabi a ɔntumi nhome papa na ne mene mu yɛ no hene, anaa ne ho yɛ no hene, anaa ne kɛkyerɛma so yɛ no hene. Ɛsaa ma mframakyire disease. Saa yɛka mframakyire disease a, adeɛ baako a ɛwɔ ha a ɛyɛ ya ne sɛ, yahrawa no, ɛma no nya problem ɛwoɔ ɛma yahrawa nya inflammatory disease because wohu sɛ ɛwoɔ wei sɛ ɔde nsuo fra a na atotɔ asinasini bi saa ɛwɔ mu nti saa nneɛma no ɛtotɔ asinasini sɛ kɔ wahrawa no mu na ahrawa no yɛ sɛ home no a wohome a ɛrepu adeɛ bi te sɛ aburo no ɛka woɔ no ho a na afei nsaa nsuo gyinagyina gyina na ayɛ sɛ ɛhyɛ nsuo no na ɛgyinagyina wahrawa no mu nti afei wobɛhu sɛ afei na ama woɔ abɔ Tie nkyɛ saa nneɛma no nso amanfoɔ se sɛ wowɔ asthma afa woɔ ɛyɛ aduro mesrɛ mo yɛnhyɛ saa nneɛma nso because obi ɔhɔ ɔwɔ adua nkyɛ sɛ na hrawa no problem wɔ mu nti sɛ wosaa de woɔ kɔka ho a na woyɛ anya no bebree nti yɛnhyɛ saa nneɛma no nso na ɛmmoa yɛn because ama problem no adɔɔso ama yɛn deɛ ɛtɔ so six nso ɛno ɛyɛ saa inflammatory disease ɛba yɛ ahrawa mu no gye sɛ wonya doctor a ɔyɛ expert ɛna ɛbɛtumi ahunu. Mmrɛ no nti yɛntumi nwie yɛn mmrɛ bi so aba, yɛbɛsan atoa so na afei yɛahunu. Na adeɛ baako bio nso ne sɛ ɛwoɔ ɛma low pressure no ɛma ɛkɔ fam boro so. Nti obi wɔ ha na ɔwɔ pressure a yɛse kɔdi ɛwoɔ na wodi woɔ a wo pressure no bɛkɔ fam anaa yɛde woɔ ɛɛyɛ aduro ama wo ɛbɛmene akɔ fam ampa deɛ nanso wodi agorɔ a ɛbɛkɔ fam ama afei ɛbɛwie aseɛ no haw. Deɛ ɛtwa toɔ eight, nneɛma no yɛ toɔ ɛba tiri mu eight ɛmmerɛ no nti yɛbɛsan atoa so, a ɛhu a ɛɛya ɛne sɛ ɔbaa a ɔnyem ɛnni ɛwoɔ, ɔbaa a ɔma akwadaa nufoɔ ɛnni ɛwoɔ, madi kan aka sɛ saa program yi a amanfoɔ menyɛ yi no yɛbɛdi me atɛm nanso Nyankopɔn sɛ menyɛ ne nipa nnya ahoɔden nti nyɛ adeɛ a megyaeɛ. Ɛnnɛ, agya reyɛ ɛnnɛ, akyira yɛgu so reyɛ. Nti mpaninfoɔ a morehwɛ yɛn no, yɛsrɛ mo sɛ momfa mpaebɔ nso nnyina yɛn akyi na Nyankopɔn nhyira mo, na ɔnhyira mo na ɔnto mo nkwa mu na ɔmmɔ mo ho ban, ɔmmɔ yɛn nyinaa yɛn ho ban mfiri stroke ɛne diabetes ɛho. Na mmorɔfo no reyɛ aha yɛn, nti yɛda obiara ase, na Nyankopɔn ɛyɛ adom a yɛbɛsan atoa so. Yɛrewie no, Yɛbɛsae atoa so na yɛawie ama obiara ahu deɛ nti a deɛ woɔ ɔdi no dodo a ɛbɛyɛ no. Nyame nhyira mo. Herbal clinic asoɛeɛ so na ɛnɛ nso yɛba abɛduru yi, know your blood group and know your diet. Yɛwɔ tea ahodoɔ bebree wɔ ha nom sɛ yɛ a obiara nom bi a ɛbɛtumi aboa no. First, deɛ ɛdi kan no yɛbɛkyerɛkyerɛ Habibi herbal tea mu Habibi herbal tea no yɛ tea a obiara tumi nom bi apart from nkwadaa ne apemfoɔ pɛ. Ɛboa yi toxics firi nipadua mu na ɛsan nso boosti immune system na ɛma nya ahoɔden mapa papa pa ara. Afei nso nso yɛ ba Mela tea, ɔno no yɛ diabetes, hypertension, ɛma no boa hohoro ne mogya no mu kama, ɛyi saa yareɛ no nyinaa firi hɔ, ɛbrɛ no ase kama kama, ɛno nso wɔ hɔ no sei. Afei nso nso yɛbɛkyerɛ. Seed a yɛfrɛ no Synco. Synco no nso yɛ tea a ɛsɛkulati mogya mu na afei nso nso ɛboa ma mmarima nkanka wɔn a wɔwɔ prostrate wɔ hɔnom sei. Wei nso nso ɛbɛboa ayi ne nyinaa ara afiri mu. Mmoa a ɛcontain prostrate no anaasɛ ɛde saa bacteria no ba nyinaa ara, ɛbɛboa ayi ne nyinaa afiri wɔn. Afei nso nso yɛwɔ pine seed. Wei no yɛ tea a ɛboa liver no na ɛsan nso boa kidney no. Wɔn a wɔanya kidney problem anaasɛ wɔanya liver problem no, tea wei bɛtumi aboa wɔn ayi ne nyinaa afiri hɔ. STI biara nso nso a wowɔ biara nso, tea wei bɛboa awɔɔhye ne nyinaa ama wo ho atɔ wo kamakama. Faz's tea, Faz's tea no boa mmaa titiriw, wɔn a wɔwɔ yafunyareɛ, wɔn a wɔwɔ ɛɛ ɛɛ tipayɛ. Wɔn a wɔn wɔ eh prablɛm wɔ fibroid mu, tea wei ɛboa ɛwɔ ɔhye system no mu nyinaa, obi a ɔwɔ saa prablɛm no biara ɔmbra Habibi herbal clinic na obenya Fazzy's tea na ɔde asa ne ho yareɛ. Afei nso nso yɛwɔ nnuane ahodoɔ a blood group no nyinaa ɛtumi di. Group O foɔ no a, chocolate ɛyɛ very good ɛma wɔn paa, ɛsiane sɛ cocoa butter ɛna milk ɛna sugar no a yɛde ayɛ no nti, Wei no yɛ ade a ɛboa ooffoɔ na ɛma wɔn protein no, wɔn nya ahoɔden wɔ protein no mu ma papa. Apart from wei no nso chocolate bi a ɛwɔ abɔnten biara nso yɛ very good ma wɔn, but wei no Habibi herbal na ayɛ no, a specialise ayɛ, nti ɛbɛboa sɛ obiara bɛnya bi na wadi na ama wanya ahoɔden, especially wɔn a wɔyɛ ooffoɔ na B-foɔ, wɔn bɛtumi adi Habibi herbal clinic, know your blood group and know your diet, woba ha a wobɛnya w'ayaresa, never ever give up. Onipa biara, sɛ w'akoma betumi adi dwuma yiye a, na egyina mogya pa a ɔbrɛ boɔ de ma no. Nanso, sɛ berɛbo no andi ne dwuma sɛnea ɛfata a, akoma no yɛ den nya mogya pa. Ɛno nti na Dɔkta Amankwah Abdullah a ɔda Habibi Herbal Clinic ano ayɛ nhwehwɛmu de tii nwanwasoɔ bi aba a wɔato ne din Habibi Panos Tea. Wonom saa tea yi a, nneɛma fi bi a ɛwɔ wo berɛboɔ no mu a ɛntumi mma akoma no nnya mogya pa no, ne nyinaa befiri hɔ. Tɔn Habibi Panos Tea wɔ wo restaurant, snack bar ne wo tea joint. Habibi Panos Tea wɔ supermarket ne provision store biara. Wopɛ no dodoɔ a, frɛ 0243039937 anaa 0267443364. Habibi Panos Tea, wo nso nom bi! Lembor bɛbɔ mpae.